Көзнең иң азагы плюс ун Әллә көз, әллә яз урамда Җылытыйм, җылытыйм дигәнгә Түзмәде биреште буранда Табигать саташты диделәр Саташу түгел бу алдану Юк булмый дигәндә күңелдә Бер өмет кабынып ялгану

Итә идең инде, факт инде үткән заманда синең. Но беләсең ничек, менә бөтен кеше килгәч, бер көнне китәргә тиеш. Озатканда һәрвакытта да кыен, бүген ничек. Егерме ел, җиде елдан соң китәм, ул тукай кебек, кырык тугыз елдан соң факт кебек, туксан елдан соңмы, туксан тугыз елдан соңмы, йөз елдан соңмы бар китә. Менә шул килү белән китү арасында мәгънәле тормыш булырга тиеш ниндидер. Ул бик

И аның әле менә үзенә бүген этәргә ясады дип уйлыйм мин. Чөнки үлгәчтән инфак кебек кешеләр, алар тагы да куәтләргә җи башлыйлар. Үзләренең исемнәре белән, аларның иҗатларына бүтәнчә караш башлана. Менә ул язучылар союзының берлегендә түгел иде әйбәт, нинди шигырьләр, ягъни Высоцкий шикелле. Менә шундый ниләр тәңгәл куела башлачак, инфакның китәсен белә идем. Мин инфакның китәсен белә идем. Шулай тиз Но мин аны тагы бер кат инандым, таян уртасында Илфак килде, без аны бер сәгать көттек. Сыңа калып килде ул, сыңа кала дигән да. Килде, җыны битараф, күзләрдә нур юк. Мин әйтәм, ау китә бер. Сәяш тә алмады. Кайчан иде? Булмый, апрель айында. Әйбәт. Илфак кебек кешеләр генә шулай яналарда шулай китәләрдер инде алар. Илфак Шигапов дигәч, аның туры сүзле, курыкмыйча үз фикерен әйтә белә торган кеше буларак менә бер истә калган. Аннары юбилейларга әзерләнгән вакыт булса, шундый бер концерт яңа программа әзерләгән вакыт булса, һәр вакыт аңа шалтырата торган киңәшләр сорый торган иде. Җәвит кил, әйдә бер сөйләшеп утырыйк. Һәм менә шунда килеп, әле март аенда гына менә шушында торып сөйләшеп бер ярты сәгать 40 минут сөйләшеп утырдык. Шулай соңгы очрашу шуннан соң булды. Мин мин әйтәм шулай шулай Юбилейный турны белән яңа программа өстендә эшли дим, киңәшләрем булса, шунда белән юмористик хикәя бәлки язып бирерсең дигәч, язам. Әлегә вакытым юк. Менә мин сиңа эшләп бирәм диде инде. Шуннан соң шалтыратам. Бер ике тапкыр трубканы алмага җәрәм әйтәм, мәшәкате күптер инде. Аннан бер тапкыр алды да җавап итте, менә җөгерәм, чабам да җитешеп булмый. Мин үз эшемне эшлим диде инде. Шуна һәр вакытта да очрашкач, Аның инде ничек дип әйтим менә сәнгать турында, әдәбият турында һәм бик күп китаплар авторы буларак та шул кадәр күп эшләгән кеше безнең арада. Ул шагыйрь буларак та, композитор буларак та, продюсер буларак та, шуңа күрә дә ничек җитешкән һәм бик күп чараларга сценарий язуда аның өстендә, чөнки бездә телевизион тапшырулар булса, концерт программасы, аны нинди генә артист Мөрәҗәгать итсә дә, ул беркайчан да кире какмый торган. Шуңа күрә дә урыны җәннәттә булсын. Бу безнең өчен дус буларак, сәнгать кешесе буларак зур югалту. Әмма үлем хәбәрен ничек ишеттегез, кем җиткерде? Мин кичә генә- Ышанмадык диләр күпләр сезне. Ышанмадым, кичә генә э, инстаграмнан карагач кына Башта шундый шок. Аннары инде нишләрен кемгә шалтыратырга белмичә, шуннан инде башка өйләренә карыйм. Аңладым. Яшь әле эшли торган чагы, әле күпме энергия, күпме көч. Ну, Ходай Тәгаләнең бер нәрсә дип әйтә, Ходайдан узып булмый. Өмре шулай гына бирелгәндер.

Бер ни кирәк иде, монолог кирәк иде итеп. Стиль эзлим. Павел Воля ошыйма сиңа? Стиль киңәш бирәк. Павел Воля ошыйма сиңа мәйтәм. Ие, ие. Все, диде дә, как будто уже әзер. Павел Воля стилен алган да, все, булды диде. Насыл, конечно, онытылды инде ул. Ләкин әлдә без аны шушы әйберне бер-беребез арасында теге сөйлибез. әле дә менә үлгәнче Тамам аңлап бетермәгән моментлар булган икән. Менә шул ул дөньяның бер парадоксы, бер э, закончалыгыдыр инде. Ул кеше үлгәчтә ничектер ул кеше турында күбрәк уйлыйсың, күбрәк уйланасың. Э, әле менә кичә дә төне буе аның язган әйберләрен укып, аның фикерләрен, үзебезнең э, аралашуларны карап утырдым. Һәрбер нәрсәдән бер мәгънә табып мәсәлән, билетеге кеше үлгәнче Кеше киткәнче аның әһәмиятен, аның э, дөньядагы эшләрен беләләр дә кебек, ләкин аңа күз салмыйлар. Теге э, артык игътибар итмиләр. Шунысы аяныч.